Adyny zadyny aýdyp oturmaýyn gerek dälmi kä diýen bärde. Ne dostluk ne eden peýdaň hiç zat görnenok eken. Tokda eşidipdir meňä birinji gezek şonda gördüm öň eşidemokdym öňümden çykmady. Biologiçiski zibil başga söz tapamok sebäbi olar nägilek. Olar ne şu maşeýnik bolaýmasyn ne tiktokda-da maşeýnstwo şu wagt.
Essalawmaleýkum bu gün ýaman gyzykly tema polu interview polu podcast. Orta we kiçi telekeçilik ýa-da telekeçilige başlaýan adamlar üçin, daýy lýuboý adam üçin şu tema gyzykly bolarmyka diýýän myhmançylykda Sähet Ataýew. Sähet zritellerimize özüňi tanyş edäý. Hemmä salam, men Sähet Ataýew, özüm dizaýner hem-de SMM işlerini edýän. SMM işlerini edýäň.
Men Sähedi üç ýyl bäri tanaýan seni. Arada bir mesele boýunça işleşeli diýdi, magazynlary bar, şo reklama işleşeli diýdi. Maňa bir gyzykly zat gürrüň berdiň. Şu günki temada maşennikler barada bolar. Indi maşenniçtwaň bir görnüşi bar. Ine şuny ýaly sähet ýalap, men säheti üç ýyl bäri tanaýan, zähmet bilen pul gazanmaly diýen kellesinde pikir otyr. Şular ýalak oglanlary aldap pul gazanjak bilen adamlar barada, şo suwçy barada gürrüň beräýdä, maňa gürrüň bermek suwçy. Biziň şol işleýän SMM işleşýän ýerimiz bar magazin. Anda adyny zadyny aýdyp oturmaýyn, gerek dälmikä diýýän bärde. Şo taýda jaň gelýär bize. Onnoň klen çaň edýär. Ally ýanymdaky dos oglan gürleşdi zat etdi. Özüni tanyşdyrdy zat etdi. Ýaňky adam biraz uzagrak gürleşdiler. Men birbada geň gördüm. Soň telefony goýdy begenip. Näme boldy diýip sorasam, Aý bir gowja daýawja klent geldi zat aýdyp berdi begenip. Krupny zakaz bolupdyr. Hawa krupny zakaz.
Hä o nähili diýsem, Bul ýaňky jaň eden adam diýýär, özüni şäherde tanalýan moýkalaryň biriniň başlygy diýip tanadýar. Men şo moýkaň başlygy diýýär, inim sizden diýýär, ol dükanam awto bezegler zatlar satylýar, maşyna degişli zat. Sizden diýýär, haryt aljak diýýär, ilki azyrak aljak diýýär, soň halasam günde-günaşa diýen ýaly söwdaňyzy edip durjak. Siziňem elbetde gözüňiz ýanýar, sebäbi pul gazanjak bolýaňyz, söwda edýäňiz. Hakyky, gerek klient bize-de. Tutdam, näme edem?
tutmalygyny bilýär däl. Hawa, satyjyňam adyny soran bolýar, inim adyň näme, meň adym pylany zat, gowy, gowy tarapdan, ýöne gramotny gürleýär, hakyky ynandyryjy. Aý, bulam diýýär, maňa diýýär, bir harydyňyzdan maňa diýýär, ugrat diýýär, iki korobka diýýär, ugrat diýýär, men şony göreýin, halasam ertir ýene aljak. Bulam bolýar diýýär, zakazyny kabul edýär, ýöne diýýär, kabul edenden soň meň ýanymda diýýär, bölek pul ýok diýýär, zdaçymam ugrat diýýär. Oňam biziň hasaplaýşymyz boýunça alan harydy bir ýedi ýüz sekiz ýüz manat aralykda. Zdaç ugratmalysam bir müň sekiz ýüz manat zdaç ugratmaly aýdyşy boýunça. Ýaňkam begenýä-de zdaçysyny menden taýynlady. Dostawyşik çagyrdyk, ugratdyk muňa. Dostawyşik ugradam welin ýaňky müşderi jaň edýä, klient ýene jaň edýä, ugradym diýip. Bizem hawa diýdik. Indi gyssap başlady, men diýä howlukmaç diýä çaltrak ugradaýyň. Bolmasa dostawyşigiň nomeryny beriň özüm gürleşjek diýdi. Bizem berdik domer dastaşin. Birinji bir şu skeman bar me üçünji tele men köp ýer bilen işleşýän da SMM boýunça üçünji telekeçiden eşitýän käbirler näşeýip oňarmadylar köpüsinem şeýdip işlediler. Hawa bizem Şoň üçin gülkim tutýa.
Bizem soň bildik. Indi gyzykly ýeri meň ýanymdaky oglan öň eşidipdir şo gürrüňi tiktokda eşidipdir meňä birinji gezek şonda gördüm öň eşidemokdym öňümden çykmady. Ugratdyk dastaşik bir on bäş ýigirmikden jaň edýä. E şu wagt diýýär, şol müşderiňizi kim tanaýaňyzmy diýýär, bizem, aý ýok, täze müşderi, gowy adam zat diýýäs-de. Olam diýýär, şu maşennik bolaýmasyn diýýär, TikTokda-da maşenstwo şu wagt çon ýalak zat diýdi. Hä, näme boldy diýsek, maňa diýýär, Jennet bazara sowlup, bir ýerden açar alyp geç diýdi diýýär. Onnoň näme etdiň diýsek, uje açar aldym diýýär, ýam ugradym diýýär. Biziň habarymyz ýok entäk. Olar nähili edipdir ýaňky dassagşyk, iki-üç gezek jaň edýär-de gyssaýar bilýäňmi, inim çaltrak gel men howlukmaç, bulam bolýar diýip barýarka-da Jennet bazara sowulypdyr şo taýda bir ýer çatrykdan öwrülip dursaň, saňa biri açar gowşurar şony alyp gaýdaý diýýär. Diňe şony diýýär ilki. Ýörite gurnalan sistemasy. Bulam bolýar diýip açara sowulyp durýaram men bir adam gelýär, ol adamyň nomerinem berenok muňa hiç zat, oň özi gelýär ol adam maşyna gelýär açary berýär-de diýýär, Ondan ýaňky adam açar berýän bilen jaňlaşýardy. Bardymy şo diýýär, Hawa diýýär, telefony ber diýýär. Ýagny biziň dassawşigimiz alýar. Inim diýýär, şo açar berdim hawa. Şo ýaňky gaýtargy pul bar sdaçy, bir müň sekiz ýüz, şonam diýýär, şul adama beräý diýýär. Olam näme üçin diýýär, şoňa ber diýýär, harytlary meň ýanyma getiriber. On bäşinji tapgyry salgyberdi. Şo tak geliber. Bulam bizden soraman bolýar diýýär-de, ýaňky puly berýär ol adama, şo bir müň sekiz ýüz manat. Berip muňa tarap ugraýar. Dastavçynyň sowulmagyndan sebäbi oňa-da bir teklip edýär, Sen niýe meň howlukma işte toýa gitmeli, açar alyp geçeniň üçin saňa dastawka pul ýigrimi manat dälde, men saňa ýüz manat bereýin diýýär. Bulam bir şoňa allanýar-da, bolýar diýip sowulýar, açar berip pulam berýär-de, açar alyp puly berip ugraýar, bize jaň edýär, ugradym, şeýle-şeýle diýip. Bizem ondan kellämize şondan soň geldi ýanymdaky ýa garaşdy göni jaň etdi meni eýýäm eli öçük ýaňkada. Eli öçük bir açar bir müň sekiz ýüz manata satypdyrda. Şu shemany ýaman köp edýäler indi men öz pikirimi aýdasim gelýädä aslynda maşenik diýen adam biologiçeski zibil başga söz tapamok sebäbi olar nägilek maşenik diýen adam üçin aňsat eklenç adam aldap pul gazanmana kelle sistemasy öwrenşen adam oň üçin zähmet edip pul gazanmak askarbleniýe oň üçin bir hili şahsy askarbleniýe ýaly görýä işle diýýäňä Men işlemelimi diýýär. To ýest ol Alla pul gazananyňa görýär. Onýa adamda nebisem, ynsabam, namysam bolanok. Olar öz ýakyn garyndaşlarynam Alla bilýär. Olaň kellesiniň işleýiş sistemasy düýbünden başga. Ondan şular ýalak telekeçi oglanlary görýän sen ýaly. Iki-üç sananyny eşitýän gynanýan. Sebäbi bular bulaň işinde zähmet bar. Herini okadynda öldür. Esamam özüň edýäň dogrymy? Haryt keseli özüň düşürýänsiň şu wagt. Görýäňmi hemme ýerini. Onuň şunça zähmet baka ýaňky ýalak bir näme söz tapjagym bilemok. Bir ibuprofen gelýär. Näme diýjegimi bilemok. Iş edip adamlary aldaýar. Telekeçilere näme maslahat berýäň şun ýalak zatlar bolmaly ýaly. Meň maslahatym şo taýda indi bize ýalňyşyp özümizde bolansoň göz ýetirdik-de. Uje köp kişem eşidendir, ýöne şolar ýalakda ynanmaň. Dostawka diýsem, ugratmaly bolýar, elbetde, klient şu ýöne şo gaýtargy, izdaçysyny beriň, ugradyň, şolar ýaly akýar, bir ýer sowulmaly diýse, şony etmezlik meň maslagadym. Sebäbi özümizde boldy. Onda şondan soň biz ozadam etdik. Şo ýaňky şoň diýen moýkasy bar. Şoňa özümiz habar berdik. Ýörite aýtdyk. Olar günäkär däl, bärde olaryň habaram ýok. Ýöne habaryňyz bolaýsyn, siziň adyňyzdan şeýle hereket edilendir diýip duýdurdyk olara-da. Sebäbi köp adamyň adyndan şolar ýaly edilip dur, soň eşitdik bizem. Men arada bir-iki sany oglan bilen gatnaşyp başladym. Ýanyma bir haýyş boýunça gelýär. Şun ýalak. Başda adamlary nablýudat edýäň-de. Hawa. Neme daýy? Aýdymjyk zat diňlä ýutubdan zatdan. Ýutup muzyk açyp beräými? Jaň gelýär oglanlara. Gatnaşyp başladym bir zat haýyş etdiler. Menem görýän adam egerde zähmet edip pul gazanjak bolsa şoňa ad düşi kömek edesim gelýär. Menem özüm gowy adam duýasym gelýär on ýalak bolýar. Indi iň gyzykly ýeri ýaňkylar meň Mahabadyň kömegi bilen pul gazanyp başladylar. Belli bir harydyny öňütip okey azda kände men özümi tam neme diýjek bolamok. Pul gazanyp başladylar welin bir gün besedka bar, dawaý oturaly boldy. Suwjak aşa diýip otyrys, oglanlar näme çygçaga çygtlap oturýarlar arassa howada. I ýaňkylar maňa olar bir zada düşünenok, ýüşe men özüme wehim gelenok, ýöne iki müň sekizinji ýylda elime knopusçy telefon alamda iki on iki ýaşymdaka men şo döwür altmyş kötüdüş bardy, guguldan wikipediýa girýärdim. Onuň Perwy kanalda-da Puş govorýat diýip şou bardy bilýärmi? Hawa, hawa bilýän. Mawroji kim? Finansiýaw piramida näme? Piramidanyň görnüşleri, turizm bilen baglanyşykly finansiýaw piramida, em, info cyganlar. Şo zatlary şo döwür Google-a girip okaýardym. O zat hakda-da meň düşünjäm şo döwürden bäri bar. Bular meni samsyk görýärlermi näme? Men şonça kömek edensoň şonda bildim, moşennik diýen adamyň öňüne ne dostluk, Ne eden peýdaň hiç zat görnenok eken maňa bir sistemli priloženiýa mi men o zatlary bilemogam çykdy diýýä plança pul salýaň diýýä plança summa aw krupny summa aýtdy saňa diýýä bir aýdan plança puly gelýä diýýä menem diňläp otyryn ýara bilen bular sada diýýän i ýaňkylar agzyny dolduryp ynandyryp başlady men şonda düşündim şonda kellämde şylçok boldy bäh entegem sadaý diýýän a sadalyk bilen gowşaklyk Diňe ýaňky ýaly zat bilen bejerilýär. Şunda ynanjaň oglanlary diňe tä kelläň düzelýänçä seni aldarlaram, sokarlaram. Slabost i naivnost, naivnost lečitsa tolko predatelstvom i obmanom. Başga ýoly ýok. Şonda düşündim, maşennik adam hiç haçanam düzelmeýär. Meni şo finansiw piramida sokjak bolýar. Ýaňjak gazandym diýýär sen o piramida sistema nähili işleýär? Birinji adam getirýär, ikinji adam, üçünji adam getirýär. Şolaň hasabyna ahyr ýa giç ýaňky puzyr ýarylýar. Hawa. Onda hemme kişi başyndakylar, možbit, gazanyp ýetişýär. Onda bilýän mekdep döwri biologiýa geçdiga. Hem zadyň ekosistemasy bar. Bir kiçiräk obadanmy, nämemi bir adadanmy hemme towşanlary aýyrýarlar hasyl iýýän. Hawa. Olam mör-möjekler has towşanlar 20 prosentini ýa bolsa olar hemmesini iýýär. Soň zynjyr bulaşýar tebigatyň. Hawa, tebigatyň ekosistemasy bar. Mož şu maşennikler hem infoçyganlar hem gerekdir diýýän. Sebäbi lohlar bar özlerinde. Saňa diýip diýdigim däl. Saňa diýip diýdim däl. Men Bu buny ýalak görnüşi başga, ýöne ýaňky öz puluny eritip, ep-esli pul eritip, hiç ýatan ýerinden pul geljegine ynanýan adamlara diýen, buny ýaly oglana işläp beren oglan müň sany zat ünsüni berýär, buny ýaly shemalara diýemok. Maşennikam görnüşken, loh-loham oýun edýänler loh-lohy-da özüni menem aldajak boldular. I şon ýalak может lohlar, maşennikler şu ekosistemaň bir gerekli nemesidir diýip pikir edýän sebäbi şu podkasty men näme üçin çykardym oglanlar aldanmasyn ýaňky ýalak piramidalara şu gezekki toçna wariant diýe Özüm iň gyzyklyny bilýäňmi, aglajakk bolýarlar, aglanama, gaharlary gelýär. Men seni aglajakk bolýan diýýär. Sen aglanna diýýär. Şolar ýalak. Näm, umuman, näme maslahat berýäň podpisçiklere? Sen özüňem bir döwür kontent edýärdiň, soňky döwür azaltdyň. Men azalt, ýadyňa düşýän bolsa, maşyn barada edipdim, menem Senem şo wagt diýipdiň bilýäň menem şuny etjek. Indi täzelikde menem başlajak nesip bolsa. Nesip bolsa, nesip bolsa. Gowja planlarym ba, nesip bolsa başlaň. Şu wagt şo dizaýn işleri bilen biraz başagaýrak, interýer dizaýn edýäs. Umyt dizaýn toparynda. Ondan nesip bolsa kontentlere başlajak. Ýaňky diýýän zadym şo maslahatym ynanmazlykla sebäbi ýanymdaky oglan aýdýa men gördüm diýýä şo zat tiktokda. Görüpdirem ondanam biri goýupdyr okap çykypdyr hemme zat kommentariýa ýöne Bilemok, может adam ýa gözi gapylýar ýa-da öz başyňdan geçmese kän bir ynananyňok-da. Başyňdan geçip awudmasaň ýa-da özüň pikirleniş sistemaň şon ýaly bolmasa onýaly adamlar tapawutlandyryp bu kyn bolýar. Hawa ýalan ýalak görünýär ýöne hakyky eken şol başyňdan geçýär şolar ýalak adama ynanmaly däl. Şoň ýaly zat şeý ugrat diýseler ýa bir ýerki sowulmaly diýseler Sebäbi ortada bir müň sekiz ýüz manat ýöne howa gitdi-dä. Indi mahabat.
Birje minut, birje minut saratma. Men bilýän siz mahabat göreniňizde gaharyňyz gelip başlaýar. Ýöne şular ýaly gyzykly temalary düşürmek üçin indi operatorlar komanda gerek. Oň üçin hem sponsor gerek. Şu günki sponsor barada Momenta restoran. Içine girýäň şular ýalak dizaýnerskiý remont garşylaýar bizi. Görşüňiz ýalak patsançyň eline kraskaly bedre bärik dökülip gidipdir. Oň üçin kreatiwnyý aňňarda terasasy. Menýularyna täze nahar girizýärler, onam kiçiräk stawkadan. Momenta restorana gelip görüň, täze tagamlar, gowy tagamlar, karoçi, men maslahat berýän. Her bir podkastda, interwýuda gelen myhmanlara sorag berýän, w çom sila brat diýýär, a w çom sila seň pikiriňçe, güýç nämede?
Hakykatda.
Hakykatda?
Sebäbi hakykat aýlanyp dolanyp iru giç ýerini tapýada, öz ýerini tapýa, ýaşyryp bukup bolanok hakyky zat.